Elli kuruş. Türk yazıcısı Orhan Kemal'den, tercime, Sevil Karaşay. Yapalaq-yapalaq qar yağsın, sarıl-sarıl yağmur insin, bütün geceniñ ayazından qarlar buz olsun, saba beş buçuqta soqaqqa kirip, Haberler gazetası! dep, qaranlıqnı bir ses boza edi. Saba saat dörtte yazı maşinanıñ başına keçkenim içün, qar, yağmur, ayazğa qarşı turğan bu canlı, pırıl-pırıl ses meni daima iş başında tapa edi. Gazeta parasını aqşamdan azırlap, masanıñ üstüne qoyğanım içün, kiriş qapısına iç bekletmeyip çapa edim. Gazetalarım da evelden sarılıp azırlana edi. Oğlançıq gazetanı uzatıp, paranı alır, saymağa kerek degil dep, cebine atar. Pantiy burnu buf qazanı kibi tütetip, uzaqlaşıp, canlı ayat tolu sesinen soqaqnı kene de neşellendire edi. Haberler gazetası! Añlatqanına köre, babası gazetalarnıñ birinde alımcılıqnen oğraşqanda, yaramay bir qadınnıñ artından taqıldı. evini, İstanbulnı taşlap, İzmirgemi, qaydadır, ketti. Anası oña başta pek açuvlana edi, soñra ise, Ne yapayım, demek bizden daa yahşısını tapqan, oğurlı olsun, dep ellerini salladı. Karaköy'deki bir ilâchanege çalışmağa kirdi. Anda uzun tel saplı fırçınen ilâc şişelerini yuva edi. Bir, beş, on, yüz, biñ şişe degil de, belki de on biñler, yüz biñlernen şişe yuva eken. İstegeni olsa, bitası onı şu daqqa evlendirmege de azır, amma istegeni yoq eken. Bir kün öz-özüne, Şimdi er kes yahşı qadın ala, menim kibi qaraqurunen kim ne yapacaq? dep aytqan edi. Bitası Tahtakalede tuzcuda çalışa eken. Anası ilâchanede qazanğan parağa yaşay ekenler, amma o da yetişmey eken. Çaresizlikten alâ baalarğa oquğan oğlan mektepni qaldırmaq zorunda edi. Anası ve bitasınıñ qazançlarına bir qaç kapik qoşmaq niyetinen iç olmadım özü ve kadesiniñ oquv masraflarını çıqarmaq yoluna çıqtı. Oqumağa isteyim, ağa-bey. İlk orta sınıflarnı, soñra litseyni de bitirecegim. Belki de litseyde imtianlarnı alâ tapşırıp parasız oqurım, amma mıtlaq oqucağım, qardaşım da. Biz babamızğa oşamacaqmız! Qardaşım aytqanı kibi, o vaqıt babamız endi yaşlı olur. Saçı, saqalı ap-aq, elleri titrep-titrep bizge kelir, yalvarır, Acıcaqmızmı? Baar mevsimi başlandı, amma avalar kene de suvuq edi. Ya sen qardaşıña ne cevap berdiñ? Omuzlarını sıqtı. Acımaq kerek, amma olmaz. Baba olsa da. Anamdan soradım, canı çıqsın, dep ayttı. Bitam ateş püskürdi. Kademge de yoq dedim. Anam ve bitamnıñ haberi olmadan olmaz. Saba erte turıp, gazeta kioskına çapa eken. Anda ise dersiñ ana-baba künü. Oğlan kibi o qadar çoq talebe toplaşa, kiosktan adam gazetalarnı nazlanıp bere. Eñ yaramayı da olarnı almaq içün adam pey istey eken. Babamnıñ bir arqadaşı bar edi, Sabir bey imce. Oña kettim. Anamnıñ haberi olsa edi, öldürür edi. Ya bitam, oña da çuvlım. Barmı, yoqmı rahmetli qocası, aqayı, yani qartbabam, Atatürk devrinde polis edimi ya da komissar, bitamda qara qalemli bir resmi qalğan, kirpik mıyıqları iriy olğan balaban bir adam. Babam zayıf edi. Güya torunlarnıñ çoqusı qartbabalarına beñzey eken. Qaydan kelsin, em menim, em qardaşımnıñ bilekleri yıp incedir. İnsan bol-bol aşamasa nasıl olur, öylemi, ağa-bey? İmtianlar vaqtında bir qaç kün kelmedi. Qasevetlene edim. Belki de sınavlarğa azırlanğanı içün kelmeydir, dedim. Yahşısını tüşünmege tırıştım. Soñra bir kün kelip yanğıravuq sesinen öksürdi. Canıñız ağırmasın, ağa-beyçigim! Derslerni azırlay edim. Yarı gecelergece çalışıp saba erte uyanmaq pek zor edi. Eki kün qaçırdım. Dilber hanım öksürükten bir ilâc yazdırdı, amma qaydan kelsin? Ne içün? Beş yüz otuz kuruş, ağa beyçigim! Aqlıma bir şey keldi. Ya men saña bu paranı bersem? İçine çekik közleri, çıqıp turğan almaçıq kemikleri, solğun, bem-beyaz terisi ile öyle bir yüzüme baqtı ki, Öksürükten ilâc al, dep ayttım, dedim. Añladım, amma siz maña kim olasıñız? Qarşılıq olaraq menden ne isteceksiñiz? Yamanlıqqa çevirileceginden qorqam. Babamnıñ arqadaşı da maña para bergen edi. İşbergenge teslim ettim. Soñra qazanıp qaytarıp berecek edim, almadı. Sende qalsın, dep, yanağımnı maqasladı, paranı da yüzüme fırlattı. Men o maqsatnen bermege istemeyim, dedim. Belli degil. Babamnıñ arqadaşı da soñ, O maqsadnen degil edi, yavrum, dep aytqan edi. Men babañnıñ dostu olam. Evi yanında bile başqa keçmedim. Eski işbergenim de. Ne yaramay adamlar bar şu dünyada. Bitam özümizge muqayt olmamıznı ayttı. Hıh! Onıñ bunı aytmasına ne keregi bar? Men balayım yoqsa? oña kerekli beş yüz otuz kuruş nasıl şartnen berecegimni ayttım. Şartım böyle olacaq, borcuñnı maña gazetalarnı satıp ödersiñ, keliştikmi? Biraz evel açuvından qızarğan beti şimdi biraz yımşadı, sakinleşti, kene de bala sıfatına çevirildi. Şimdi keliştik! Demek, siz? Men ne babañıznıñ arqadaşı, ne de dillerim, yardım etmek isteyim. Körgenim kibi içiñde oqumaq ambitsiyası bar, oqup adam olmaq isteysiñ, bunı begendim, onıñ içün. Maña diqqatnen baqtı. Men ekim olacağım, ağa-bey! dedi. Bizim maallemizde yaşağan kör, topal ve başqa hasta olğan adamlarnı tedaviyletecegim ve bunı bedava yapacağım. Paranı berdim. Aldı. Yıldırım kibi çapıp ketti. Sesi soqaqnıñ başında eşitildi, Haberler gazetası! Kün-künden keçmekte. Er saba saat kibi kele, gazetalarımnı bergen soñ tamamlaştıra edim. üç lira borcuñ qaldı, ağa-bey. Soñra borcu eki lirağa, soñ bir lirağa tüşti. Niayet tek elli kuruş borcu qaldı. Soñki kere eki gazetamnı berse, borcunı qapatacaq edi. Amma kelmedi. Şaştım. Ne içün kelmegen eken? Şu elli kuruş maña kerek degil edi, Alla saqlasın bir araba qazasına oğramasın! Bunı tüşünür ekenim, içim sanki kerçekten olğanı kibi parçalana edi. Sanki tez keçip ketken taksi ya da hususiy arabanıñ tübünde qalğanı kibi qırılğan qanlı cesedi başımda canlana edi. Künler künlerni, künler aftalarnı, aftalar da aylarnı quvaladı. Unutqan edim, gazetalarımnı başqa oğlan ketire edi. Bu ondan daa da arıq, ufursen uçacaq kibi edi. Onıñ da başqa öz ayat ikâyesi bar, onı omuzlarında taşıy edi. Qış mevsiminiñ suvuq sabalarından biri edi. Yazı maşinanıñ başına keçtim. Bugünge qadar iç körmegenim arıq bir balanıñ sesi eşitildi. Haberler gazetası! dep qıçırdı. Oydımı yoqsa? Amma yoq, degil edi. pek arıq edi. Penceremniñ ögünde toqtadı. Israrlıqnen, Haberler gazetası! dep bağırdı. Aşağı tüştim. Qapını açtım. Qısqa ştanlı kiçkene bir oğlançıq. Qardan beyazlanıp üşügen, sılanğan gazetalarnı tutıp, titrep tura edi. Ağa beyimniñ canı ağırmasın, dedi, emce! Bu ne? Sizge elli kuruş borcu qalğan! Ya özü qayda? Ağlamadı. Ayzar çekmedi. Taş kibi, Öldi! dedi. Tünevin Edirne qapıda kömdük. Elli kuruşnı uzattı. Çevirilip ketti. Haberler gazetası! dep seslice qıçırdı.